fost il-kandidati li mhumiex PNPL, sewwa, l-iktar kandidat popolari huwa xi ħadd li huwa jsejħ li nisu razzjalist, huwa xi ħadd tal-lemin estrem, huwa xi ħadd li qal narcissism was good at the time. Mhm. Eh, u mhm. għal ukoll li ma jiddeq xej joqtol it-trabi li jkunu eh, disabled. Ġiħajna għadda fid-dar tal-providenza da, right? Issa, però minkejja daw l-affarijiet kollha li qed ngħidu dwaru, xorta aktar popolari minnek. Iva. Għalfejn? Għaliex qed jimxi bl-emozzjonijiet tan-nies, he's riding the wave ta' din eh, l-insofferenza li bħalissa tan-nies lej il-barranin u eh, qed Qed ikollu impatt hu bi kliemu, qed jim qed ikun populista. L-aħħar x'in rajt ċertu videos disgrazzjatament jibagħtuhomli fejn isemmi li n-nies ji ċ li ċertu nies jintnu, li ma jinħaslux, li għandhom bżonn deodorant. Qed jitkellem ċertu lingwa verament eh kif ħa tal-poplu li jitkellmu n-nies normali u qed jħalli impatt. Imma n-nies mhux qed jirrealizzaw kemm hu kemm hu perikoluż dal-bniedem għaliex jaħsbu li għax ħa jivvutaw lilu da ħa ħa jkeċċi l-barranin kollha mil-lum għal għada. Jiġifieri ma hu ħa kif qed tgħid int hu ħa ħa ħa joqtol it-tfal disabled. Mela all right, mela d-Dar tal-Provvidenza nisvojtawha. X'iktar, il-barranin kollha barra mela inti li qed tikri lill-barrani m'għandek x'iktar il-min tikri. No problem. Inti li qed tħadded il-business tiegħek miexi bil-barranin għax ma sibx Maltin, no problem. Ħajkeċċihom lok dal-barra naħseb ħajġib xi trak fi triqek għax hekk naħseb jien jimmaġinaw in-nies għax da qal u inadda fil-barranin xi jagħmel jabbija ma jwaddabhom fejn il-baħar għax da qal li rid jisparalhom. Hmm. U ieħor li qiegħed miegħu qal li kull min ikkritikah ħajaqtalu rasu. Eh, Xiex? Milux kienet, kull min mar kontrijom u ħaj kritikom two days ago the Times of Malta. Jaqtalu rasom u. Xati ħor jaf dwar għad il-bicċa ta' xol? Ija, Terence Portelli. Li u għar mill. Tkun tafom daw l-affarijiet ħalli għalli. Għar mill-rivoluzzjoni franċiza se jgħamli. Għar mill-rivoluzzjoni franċiza. Terence Portelli Times of Malta jumejlu. Abbizjuż, astja.
Għar mill-rivoluzzjoni franċiza jviri noqtu l-popolazzjoni kollha ta' Malta.
Jek daw il-nis joġbukom, votaw l u l-ispicċaw, jispicċaw. Ma għalfej, għalfej jett jirna xilli jipperswadi iktar minnek. Xinu jgħamil aħjar fil-loba tal-perswazjoni. U x'tista' tagħmel int biex. Hmm. Qed jimxi bl-emozzjoni. Tan-nies u qed jitkellem il-lingwaġġ li jużaw in-nies jimxi tipo, per eżempju, li l-Indjani kollha jintnu, hmm. li hija xi ħaġa li jgħidu. Għalfejn tirreżona mal-Maltin, aħna razzisti?
Disgrazzjatament iva, mhux kollha imma hemm sezzjoni kbira ta' nies eh, li huma hekk, ma nistax ngħid mod ieħor, mm. u hemm sezzjoni ta' nies li mhux għax huma razzisti meta ħossuhom fgati għaliex ġew ehm, literalment eh, bombarja tibda l-ammont ta' nies f'daqqa. Li f'ħames snin iżżid 120,000 il-popolazzjoni huwa xokk. In-nies ħaduha xokk. Jiġifieri ma tistax tinjora li hawn wisq nies f'dal-pajjiż. Sewwa. Jiġifieri il-problema kienet li għal dan-nies ma ħsibnielhom xejn. La ħsibna għall-infrastruttura, ħsibna għat-trasport, la ħsibna għall-iskejjel, la ħsibna għall-isptarijiet. U f'daqqa waħda n-nies bdew jaraw madwarhom nies kompletament differenti minnhom kull fejn iħarsu, li bdew iħossuhom li jridu jitkellmu bilfors bl-Ingliż anke meta l-Ingliż ma jafux jużawh. U bdew iħossuhom stranġieri f'pajjiżhom stess. Għala? Għax ma kienx hemm ħsieb. Li kieku kien hemm ħsieb, Ma kienx ikun hawn dil-mibegħda lejn il-barrani. Imma l-affarijiet saru bla ħsieb, saru f'daqqa, saru b'mgħaġġla, allura hawn, iva, hawn ħafna mibegħda lejn il-barranin u rridu nindirizzawha. Taħseb li huma f'minoranza dawn in-nies? Fis-sens l-ewwel mhux li għandu xi numri ta' barra minn hawn.
1%. Għandu 1%. Għax jiena l-esperjenza tiegħi inħobb nitkellem pereżempju ma' nies li suq it-taxis jew nkun qiegħed x'imkien qed niekollu niltaq ma' xaħat li jkun minn Napali. Inħobb insaqsi, biex xi l-esperjenza tiegħek Malta. Ġa, l-istra maġġoranza ta' daw in-nies fil-fatt huma kuntenti. Ġri, ħafna nies jgħidu, ħafna minnhom jgħidulek, Le, le, Malta tajba, Malta għaw xol, Malta hija ħafna ħjar mill-bassi fondi tal-Islamabad fej kont nejx, eccetera, eccetera. U bat insaqs il-mistoqsija li għadni kif saqsejt lek, il-tħoss li aħna l-Maltin xina razzisti ma'kom, u it-tweġiba, design fil-mija ta' drab, sissa, hundred percent of the time, u nħoss li kienet tweġiba dejjem ġenwina, hija le. U mbagħad meta nibda nitkellem naqra ikolli naqra iktar ħin u nindaga ftit iktar għax jiena bnidem kurjuż u imnieħri kbir mhux ta' xejn. Jibdew jgħidulek l-istejjer ta' pereżempju id-Dubai. jew il ma sibx ma xekul so ximkien fl-Emirati. Fej daw daw għandna annimali eh, jitrattawhom. Ġifieri huma dak relattiv ma wan l-eżistenza tagħhom id-dar tagħhom u tu l-eżistenza tagħhom in transit sawwek. Iva. Malta hija ħafna ħjar. U jħossu li aħna maħniex razzisti, ġiri u ma jħossu li bħala poplu maħniex razzisti, pero għajnej għadin fuċċi u tara nis li huma fucking razzisti online. Iva, iva, naħseb imma online ma jistaħsibx li jirrappreżenta kompletament il-pajis. Ir-razzizmu għaffrott eh, il-biża mid-differenti. Infatti nara nis mm, li jgħidu li eh, kont ngħid kontra l-barranin imma issa għandi girlfriend barranija u qed nara l-affarijiet differenti jew mort il-home fejn hemm in-nanna u imnalla jkunu l-barranin kemm jittrattawha tajjeb. Jiġifieri xi kultant qed nibżgħu minn xi ħaġa għax ma nafux x'inhi. Meta ssir taf x'inhi, mhix daqshekk tal-biża' daqs kemm ipinġuhielek. Jiġifieri kieku jkun hemm iktar djalogu u iktar ehm, ma dimżgħux minn minnu differenti, ir-razziżmu mhux ħanilek neqirduh imma ħan naqsuh. Mm. Għax qed nibżgħu minn xi ħaġa x'ma nafux x'inhi. Mm. Għax nara bniedem li huwa bil-ġilda skur iktar minn tiegħi nibża' minnu. Mm. Però meta tkellmu da u ssir tafu, tgħid tara da, Jiġifieri, ma rridu nkunu, meta ssir tafu bni-, qed nibżgħu minn xi ħaġa li hija f'moħħna, għax meta ssir tafu bniedem u tgħixu, ir-razziżmu jisparixxi. Jien rajtha b'għajnejja, ġifieri, rajt nies jiġu jgħiduli, jien kont razzista, imma mnalla jkunu pereżempju l-Filippini qed jgħinulna inti, jew mnalla jkunu l-Indjani li qed isuqu tal-linja kemm huma nice, U dak l-Afrikan imnallaw u jqumli fuq is-siġġu xħat il-qmal tirqos iqumu, dawn l-affarijiet nisimgħuhom, jiġifieri meta inti tesperjenzah il-famuż barrani u jkollok l-esperjenza tajba, ifhem, ovvja jeżistu li huma barranin li huma kriminali imma meta tara across the board mhux kulħadd għandu, imma dik hi l-biża' Billi ma nafx, jiġifieri dan ir-razziżmu huwa frott il-biża' minn xi ħaġa li ma tafx x'inhi. Kieku ikun hemm iktar djalogu. U anke għax ikun hemm ħafna faqar f'dawk il-popolazzjonijiet. Iva, u proġett ta' integrazzjoni bis-sens. Kieku huwa proġett ta' integrazzjoni bis-sens, l-ewwel ma jeżistix. Proġett ta' integrazzjoni li dan-nies nintegrawhom, li nitgħallmu minn għandhom, jiena ngħallem ġo skola fejn hemm minn 60 pajjiż. minn sittin, għandi kull kulur, kull forma, kull għamla, u jew jiena fidila minn noxa nisma' minn għandhom x'jagħmlu f'pajjiżhom, x'jieklu, x'iċċelebraw, kif jagħmlu l-affarijiet, kif jaraw, jiġifieri, u titgħallem minn għandhom, anke t-tfal jibdew jisimgħu l-Maltin, jisimgħu mis-Serbi, jisimgħu mir-Rumeni, jisimgħu mill-Afrikani, u nieħu gost, jiġifieri, għax tarahom. Ġieli smajt xi ħaġa minn dawk il-konverżazzjonijiet li tgħid Ugh! Din hija xi ħaġa li vera mhijiex kongruwenti mas-soċjetà Maltija. Ifhem, per eżempju, ċertu soċjetajiet li huma omofobi kbar. U jiena fatt nispiċċa niġġieled magħhom għax ara dejjem bil-brazzuletta, din hija l-brazzuletta tar-rainbow tal-LGBTQI, ħalli jekk ikolli xi student li Huwa parti minn dil-komunità jaf li jiena I'm an ally and I'm ngħidu safe miegħi. Mhux ħan daka. It-tfal jinnutawha u jaraw l-unika ħaġa li nilbes ġifieri xi ma nilbes xejn qasar. Tinkwitak imma ġifieri Dik waħda minnhom. Il-fatt li ċertu komunitajiet kif ħarsu lejn il-mara. Jiena li l-maġġoranza tagħna tagħna teachers huma nisa. F'ċertu komunitajiet il-mara hija xejn, ma teżistix. Inviżibbli, tista' tgħajjat miegħu da litteralment he sees right through you għax fil-mod tiegħu kif il-mara ma teżistix. Jiġifieri dik hija challenge għalina wkoll aħna da challenges ħadd ma ppreparana għalihom irridu nitgħallmu dak il-ħin, on the spot. Aħna wkoll ġejna overwhelmed bħala għalliema għaliex ġejna minn pajjiżi minn kull naħa tad-dinja. Nibda ngħidlu mill-Korea ġejta u kif sibta l-Malta, għandi tifel Korean. U jibdew u minn Brażil u mill-Kolumbja. Ħalli ħadd ma preparani għal dawn l-affarijiet. Ġifieri aħna teachers u livi qed ngħixuha day by day din l-isfida, mhix sfida faċli.
Eh, dwar daw il-kulturi kollha, dan huwa biex Ed naħseb tagħmel analiżi eh, pjuttost eh, preċiża, anka x esperjenza u int naħseb għandek front row seat għalija peress li qiegħda fl-iskejjel. Iva. Fl-iskejjel qed tajt 60 minn 60 pajjiż differenti għal iva. tara kulturi. Iva. X'għandu jagħmel il-Gvern. Spiex ta' hemm min jgħidlek isma' il-Gvern għandu jipprovdi xi tip ta' fakultà fej min jidħol fil-pajjiż jgħaddi qisu minn dan il-proċess bħalma jgħaddu l-Amerikani meta inti tidħol l-Amerika, le? Titgħallem l-innu tal-Amerika, tagħmel il-Pledge of Allegiance, titgħallem naf il-Presidenti minn kienu, eċetera, eċetera. Għandna nagħmlu dan it-tip ta' programm fejn inti dħalt Malta. Eħe. Titgħallem forsi l-istorja ta' Malta, il-lingwa forsi. U anke forsi x'inhu l-kuntratt soċjali li inti ma tistax tkun omofobiku, spiex ta' mhix ħaġa li hija aċċettabbli. Taħseb li hemm bżonn xi tip ta' programm bħal dan? Ifhem, Nemmen li iva li hemm bżonn li jkun hemm programm ta' integrazzjoni għaliex jekk inti ġej minn pajjiż li huwa kompletament jew differenti ħafna minn tagħna, eh dak li jkun irid ikun jaf għal xiex dieħel. Jiena naħseb li huma wkoll jagħmlu r-research tagħhom. Pereżempju, fl-iskejjel għandek l-induction courses għal-lingwi. Jiġifieri dan meta jidħol xi ħadd ġej minn barra u ma jafx la Ingliż u la Malti, għandu kors ta' għaxar ġimgħat jitgħallem l-Ingliż u l-Malti qabel ma jwaddbuh fil-mainstream, jiġifieri fil-klassi. Biex inti dak li jkun ma waqax mis-sema u qas jifhem xejn. Issa jkellek tfal li jitgħallmu, kellek tfal jibqgħulek ċassi immaġina jiena rrid ngħallem it-Taljan u jkelli tifla li la la qabdet il-Malti u laqas l-Ingliż, jiġifieri hija struggle ukoll. Jiġifieri dawn idaħħluhom any time of the year, li hija xi ħaġa li lilna t-teachers taħraqna ħafna għax inti filli għandek klassi wasal f'ċertu post fis-syllabus u daqqa ara biss ġi teacher ġi tifl oħra. All right. Eh, dik hija xi ħaġa li dejjem naraw ma' wiċċna. Miskila, ta' ma nispera ma tagħmilx dik il-ħarsa t-tifla.

Bħala Gvern tgħid ara, trid taħdem Malta, irid ikollok ċertu bażi ta' Malti, ta' Ingliż u tkun tista' iva taħdem.
Mela, tlaqna?